de ba Ghana King TV. Ɛna ne da a wohwɛ ha na wobɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe channel no ama me na wahyɛ video no ama adɔfoɔ ne adɔfoɔ ni na wohwɛ na wohyɛ wowie a bɔ mmɔden sɛ wobɛkyerɛ w'adwen wɔ comment section hɔ wɔ abotrɛ kwan so. Ɛsiane sɛ ha yɛni atɛm na mmom yɛkyerɛ adwen wɔ abotrɛ kwan so. Yɛsua amammerɛ, amanneɛ, abakwasɛm, yɛfa Ghana Yɛtɔ adwene nyinaa, baabi biara, abusuakuo no nyinaa, yɛsua adeɛ ɛfa yɛ abusuakuo no ho nyinaa. Na yɛwie nso a, Ghana he nsɛm biara nso so da m'akoma so. Nti Ghana he nsɛm biara a wopɛ mu nokorɛ atie biara no, ɛyɛ Ghana King TV. Yɛatra ase, na ɛnɛ yɛtra ase, mpanyinfoɔ asi nkonnwa, ahwɛfoɔ nso asi nkonnwa, agye mmɛ ne adaagyeɛ retie deɛ ɛkɔ soɔ wɔ Ghana he nsɛm mu. Me ne wo kasa yi nsɛm bi baako mmienu bi asi ɛde asɛm na ɛkɔ soɔ ɛde asɛm na ɛkɔ soɔ sɛ mo nim sɛ Ghana ken yɛ ntwa ntorɔ na mmom no yɛ ba a yɛ bɛka biara no ɛmu da hɔ na nsɛm bi bɔbɔ ba nsɛm bi ɛresi na dodoɔ no ara ɛtwɛn saa nsɛm no awieeɛ na mahu deɛ ɛbɛsie. Ne nyinaa yɛ Bro House of Chiefs na wɔn ne Nana Sampa man hene yɛ ne gazette yɛkɔ wie hɔ wɔ High Court a ɛnɛ yi me ne wo kasa High Court maa 21 good days sɛ yɛmfa mprosɛse no gazette ɛmfa ma National House of Chiefs no na me ne wo kasa yi deɛ Sampa Acting president a ɔyɛ National eh, Sampa Traditional Council no, ɔmo acting president ɛyɛ Nana Kwadu Amasah. Ɛno yɛ ɔde ɛyɛ Nana Samba Gyafra a ɛyɛ ne CD form a ɛdi adanseɛ kyerɛ sɛ Sampafoɔ agye atum asi hene agye no atum wɔ di a ɔfa mmara ne amanneɛ nyinaa so no yɛ a ɔmo de kɔ akɔmaa Bono House of Chiefs a ɔmo akɔ three times Ne nyinaa no, Bruhn-House sogyifo ngye, na aberanteɛ yi ne nananom a ɛdii kan anim kɔeɛ tumi bɔ wuraa ɔfis hɔ de lɛta no too hɔ. Wɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔnsan mfa CD forms no nkɔ, ɛma wɔlɔɔkee dɔɔ no sɛ wɔamfa CD form no a wɔnso mbue no nnɛ, mbue no kyena. N'adanseɛ mu no, ɔkɔeɛ no sɛ ɔkɔhuu ɛyɛ ɔkɔtoo ɛyɛ Nana Sumahene wɔ hɔ ɛna mpaninfoɔ bebree nso so na wɔn wɔ hɔ. Na Ghana ha yɛpɛ sɛ yɛte bisa sɛ ɛmmra yɛ adwuma anaa ɛmmra nyɛ adwuma. Ghana court, Ghana constitution no yɛ a yɛhwɛ mu a court no ɛna ɛdi obiara asɛm ma no. Obiara bi a obuo ne anidie ɛde ma court no. Ɛyɛ adwuma anaa ɛnyɛ adwuma, anaa mmara na ɛni ɔman yi mu, anaa obiara tumi yɛ deɛ ɔpɛ, obi tumi de mmara hyɛ ne nsam yɛ deɛ ɔpɛ anaa? Obi tumi gyina bi sɛ n'aban aba, ɛno nti ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ? Aban nso a waba tumi hwɛ dinn ma Ghana mmara ebinom de twitwi fam anaa? Ɛno na ɛnnɛ yi asie wɔ Brno House of Chiefs nti 21 days no a kɔɔto hyɛɛ yɛ no ɛrekame akɔyɛ sɛ mmra no wɔn se wɔn ntee hwee na wɔn mfa nyɛ adwuma biribiara nso so ntumi nsi. Onuadɔfoɔ yɛ adanseɛ nti sɛdeɛ monim sɛ yɛ yɛdi yɛ nkɔmmɔ wɔ ha a Yɛkyerɛ tu sie, yɛtu mmire na yɛakyerɛ sie na wɔahu sɛ na yɛ tirim bɔ na yɛabɔ na yɛreka deɛ ɛnni mu na mmom no, deɛ yɛbɛka biara no, yɛwɔ ne nnyinasoɔ. Yɛnkɔhwɛ mfoni mmra deɛ ɛsiiɛ wɔ Brun House of Chiefs ɛne deɛ mpanimfoɔ nso a wɔwɔ Sampa Traditional Council nso so de abɛto dwa. Wɔn na ɛkɔeɛ kɔtwaa wɔn sa na sa no a wɔkɔtwaaeɛ no, wɔabɛkyerɛ mu akyerɛ yɛn na yɛba a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ. Ka me ho na yɛnkɔ. Kɔɔto no hyɛɛ The Bono Regional House of Chiefs. sɛ wɔmfa Nana nkrataa no nkɔ National na yɛmfa ne din nka ahemfo din ho. Ɛbaa saa no, na mmara no kyerɛ sɛ ɛsɛ Nana lawyers kɔ court na wɔkɔgye saa order no a court no maaeɛ no ne yɛde ba na the traditional council a sɛdeɛ judge no gye too mu sɛ deɛ ɔda ano na ɔde ne nkrataa bɛka ho na ɔde Nana CD forms no bɛka ho ma yɛde akɔma the Bono Regional House of Chiefs. Yɛdii saa mmara no so ma wɔde nkrataa no kɔɔeɛ. Wɔde nkrataa no kɔɔeɛ no ne tɔfa bɔm nyinaa ne sɛ the registrar a yɛfrɛ no Amma Konadu Kosi hwɛɛ Nana no anim ka kyerɛɛ the acting president sɛ ɔnnye nkrataa no na ne nkyerɛmu a ɔde maaeɛ nyinaa ne sɛ Ɛyɛ yaw sɛ Amoduya Farouk Tamuah na yɛwɔ Nana Asamoah Gyafla adi Mandemons ne ba ɛwɔ June no mu hɔ no, sɛ Amoduya nso the same year no in around November ɛnso de Mandemons foforɔ ɛkɔɔ the Bono Regional House of Chiefs. Te saa Mandemons na ɛwɔ hɔ no nti no, Ɔno registrar no ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛgye yɛn nkrataa no. Yɛn lɔya ɛbɛ explain kyerɛɛ wɔn but ama Konadu kaa sɛ ɔno deɛ ɔngyi. Yɛyɛ deɛ yɛyɛ mmaranimfoɔ, yɛdi mmara so, mmara so na yɛde yɛ adwuma. Nti yɛsan yɛn akyi ɛkɔɔeɛ. Yɛkɔduruiɛ no, Saa da no anwummerɛ meyɛɛ video kyerɛɛ nea ɛsii wɔ hɔ. Adeɛ kyeeɛ no Ama Konadu a ɔyɛ Registrar no frɛfrɛeɛ frɛ srɛ sɛ nananom nsan mfa nkrataa no mmra. Nananom teeɛ no. Wɔdwen ho kakra ara kaa sɛ, Ah, na Ama Konadu yi kaa sɛ wɔrengye krataa yi. Na deɛn na aba a Ama Konadu sei seesei deɛ ɔsrɛ nananom wɔmfa nkrataa no nsan mmra the Bono Regional House of Chiefs. Nana Samuel Gyafla ne ne Atena Nkonnwa dwen ho kaa sɛ ampa Yɛde kɔeɛ ɛna ɔkaa sɛ ɔnnyi. Na sɛ nipa korɔ no ara so san se yɛnsan mfa nkrataa no mmra deɛ a, ɛyɛ ɛnɛ dwoɔ yi yɛma yɛnsan mfa nkrataa no nkɔ. Obi a ɔfrɛɛ nananom ɛka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔmfa nkrataa no mmra. Nananom bɛduruu Sunyani ɛfrɛeɛ ɛkɔeɛ a ama Konadu se ɔnni hɔ na wakɔ baabi. Nananom se yɛbɛtwɛn, ɔse daabi, motwɛn a memma ntɛm. Nananom se wonni hɔ a, mmara mu no w'assistant registrar ne deputies wɔ hɔ. Ama Konadu se daabi, ɛma momfa nkrataa no mma me deputies. Momfa mfa nkɔma akwaa bi a ɔyɛ accountant, momfa nkrataa no nkɔma no. Na nananom a wɔwɔ nimdi. Na wɔnim amammerɛ na wɔnim mmara. Deɛ nti na ama Konadu office no a wote mu no, ɛnyɛ w'abusua, ɛyɛ wo na ayɛ registrar. Mmara nim sɛ ɛbɛduru mmerɛ bi no wonni hɔ. Nti yɛyi no, yɛyi deputy de ne kaa ho. Na adɛn nti na yɛde yɛn nkrataa ba, wo na afrɛ yɛn, ɛdi kan baeɛ wokaa sɛ wongye nkrataa yi. Na wama yɛde nkrataa no aba. Na wo dapiti wɔ hɔ, naase wonni hɔ. Wo se yɛmma yɛmfa mma wo dapiti. Wo dapitis mmienu no a wɔwɔ hɔ no, yɛmma no yɛmfa mma obiara. Na mmom yɛmfa nkɔma accountant bi a ɔno wɔ baabi. Nananom dwen ho no, na ɛnto aso mo. Yɛde kɔma accountant yi a ɔnyɛ mmara mu no, ɛnyɛ ɔno ɛyɛ wo dapiti. Na ɔkyena wo ba na abɛka sɛ, Nkrataa no sɛbisɛbisɛbi nananom amfa nkrataa no amma na deɛn na nananom wɔ ka? Nti nananom dwen ho kaa sɛ, sɛ wo ni hɔ na ase wo ni hɔ nti wonnye nkrataa no na wo deputies no nso a ɛwɔ hɔ a wɔn wɔ office na yɛ ara yɛhunu sɛ wɔn wɔ office na ase wo mma wo deputies no ɛngye na mmom yɛmfa nkrataa no nkɔ ma ɛyi accountant bi a ɔwɔ baabi a nananom ɛntumi ɛmfa nkrataa no nkɔ ma because daakye yɛ ba na akɔ gyina court na aka sɛ yɛamfa nkrataa amma me yɛamfa amma me deputy na yɛde kɔ ma obi a ɔnsɛ mfata a ano yie bɛn ɛne yɛwɔ ka. te nananom san wɔn akyi. Na ansa na no, mepɛ sɛ wohunu biribi. Mmerɛ a ama Konadu yɛkɔɔeɛ a ɔkaa sɛ wɔnyi nkrataa no, ɛyɛ Nana Dɔmahene awie frɛ no ka kyerɛ no sɛ wɔnyi nkrataa no. Nti na wɔfrɛeɛ ɛsrɛ sɛ yɛmfa nkrataa no mmra. Nti ɔsrɛeɛ sɛ yɛmfa nkrataa no mmraeɛ no, nsan mmra no. Ɛna ɛyɛ the regional minister of Bono Regional House of Chiefs, eh, the regional minister of Bono region a ɛyɛ Honorable Akaboa ɛti yɛ. Because ɔno ɛna ɛyɛ Sam Modua nom ɛne Bono Regional House of Chiefs, ɔna ɛyɛ ɔmo lawyers. Ɔti yɛ. Ɛnti wɔno ama Konadu. Ɛna Nyonomahene, mo mu bebree no mo nnim Nyonomɛ, Nyonomɛ no ɛne yɛfrɛ no Soma, wɔn din paa a ɛwɔ nkrataa mo ɛyɛ Nyonomɛ. Ɛyɛ Nyonomahene ɛne Ama Konadu, nnipa mmiɛnsa wei, the regional minister, Ama Konadu ɛna Nyonomɛ, Somahene, ɛna wɔn yɛɛ conference call, ɛna wɔn ka kyerɛɛ Ama Konadu sɛ krataa no a, Nana Domaahene kaa sɛ wɔn ngye no, mma ne mma Ama Konadu no anngye. Nti Ama Konadu no tee saa asɛm no, ɛno nti na ɔfrɛɛ nananom sɛ yɛmfa nkrataa no mmra no, wantena ɔfese hɔ amma nananom ammɛtu wɔn. Nananom san baeɛ a, ne deputies a ɛwɔ hɔ no, ɔse ɛmma wɔn mmfa nkrataa no mma wɔn na wɔmfa nkɔ ma accountant bi a ɔwɔ baabi. Te nananom hunuu conference call no a Ama Konadu ne the regional minister a ɔyɛ the Bono regional house of chiefs foɔ ne lawyer, ɔno nso na ɛyɛ San Moduafoɔ ne lawyer no lawyers. A ɛno no wei ɛnyɛ adeɛ a ɛwɔ abɔnten, ɛyɛ adeɛ a ɔno ara na ɛyɛ. Wohwɛ Sam Moduafoɔ, yɛdii kan baa court a Sam Modua kaa sɛ ɔde ne ho rebɛka Mandemos no mu no a, wɔn krataa a wɔbaeɛ no nyinaa no wobɛhunu sɛ na ɔno ne Chambers na ɛwɔ so, even though sɛ wɔkɔfaa lawyer foforɔ bi sɛ ɔnyɛ no, na lawyer no saneeɛ ma ɛdeetii sɛ ɛfiri Regional Minister ne Chambers hɔ na na ɛfiri. Nti sɛ regional minister a ɛsɛ woyɛ neutral, fine na woyɛ wɔn lawyer a, ɛno you were acting as a professional. Sese yɛyi wo as a regional minister na aba a, nka baabi a nɔkorɛ hɔ no, ɛhɔ na ɛsɛ wogyina na woma mmara no a ɛnam so a wo yɛyi wo regional minister no, woma mmara no yɛ adwuma. Nti abusuafoɔ mebɔ ne tɔfabɔ mu nyinaa ne sɛ, Amma Konadu a ɔfrɛɛ yɛ srɛɛ sɛ yɛmfa krataa no mmra no, nananom san too kaa bɛduruu hɔ no, ɔse watu kwan. Ne deputies no nso a wɔwɔ office hɔ no, ɔse deputies no mma yɛmfa nkrataa no mma wɔn, na yɛmfa nkrataa no nkɔ ma obi wɔ baabi foforɔ. Nananom amfa nkrataa no annya because yɛde gya saa nipa no na ama Konadu Yɛkɔpuee mu kɔɔt na ama kɔnadu se yɛamfa amma me, me deputy koraa yɛamfa amma no a, deɛn ne yɛwɔ ka? Nti nananom amfa amma. Na ne nyinaa ne sɛ conference call no a ɔne the regional minister ne ɛyi Nyonomahene, Sumahene yɛɛye a wɔka kyerɛ no sɛ mma no ngye no, ɛno nti na ɔtoo saa namon no. Nti abusuafoɔ yɛda mo ase. Na obi bisaa me sɛ, Enti saa mmere yi a saa ade no asi no, deɛn na ɛwɔ hɔ? Ɛno kyerɛ sɛ ama konadu nom bɛtumi ayɛ biribi ama yɛn nneɛma no nkɔ anaa? Mesrɛ, biribiara nni hɔ. Hwɛ mmara no. mmara no a de tese a ɛwɔ mu yi mmara no ne gyinabea a mepɛ sɛ obi biara wei yɛ supreme court judgment a ɛbaeɛ that supreme court no mepɛ sɛ woyɛ reference to the republic versus mofa ex parte allote okɔ that was 1971 ghana law reporting

Supreme Court reka nyinaa ne sɛ, sɛ kɔɔto biara a ɛfiri High Court rekɔ, sɛ ɛma judgement a, saa judgement no ɛhyɛ obiara so sɛ ɔyɛ n'adwuma kɔpem sɛ kɔɔto a ɛyɛ higher than saa kɔɔto no bɛka sɛ neɛ saa kɔɔto no kaeɛ no ɛndi mu deɛ a, ɛno na yɛde bɛgyae de ato hɔ. Until that no deɛ, Neɛ court no aka no, ɛno na ɛdi so. Nti mɛsrɛ mo a mobisa sɛ, sɛ ɛyi na Abena Konadu si court asɛm bi wɔ Sunyani nti ɔnyi a, ɛneɛ wɔdi kan no, ɛnyɛ nokorɛ. Ɛna wosan kɔ.

Ɛnti sɛ obi si asɛm bi wɔ baabi nti it prevent Ama Konadu from taking the eh, nkrataa no a, ɛnyɛ nokorɛ. Na question a mɛbisa ne sɛ, can't a pending motion overreach a valid court order? And the answer is no. Ɛnti mɛsrɛ mo, obiara nka n'akoma ntɔ ne yam Biribiara nni hɔ a esi wɔn kwan sɛ wɔnnye nkrataa no. Saa perceived agenda bi a ɛwɔ wɔn adwene mu a wɔpɛ sɛ wɔyɛ, sɛ sika bi na wɔgyegye diiɛ a ɛno nti no nokorɛ no bɛda adi a wɔntumi nyɛ a, we don't have any problem. Sɛdeɛ mmara no sie no, yɛsan duru hɔ a na 21 days no duru na wɔantu anammɔn biara a, yɛyɛ deɛ me mewɔ ha yi menim mmara Wɔn a wɔnim mmara a yɛfaa wɔn a wɔdii yɛn anim de yɛn kɔɔ kɔɔto no, yɛbɛsan akɔ wɔn nan ase akɔbisa wɔn sɛ, 21 days no a kɔɔto no de maa Amma Amma Konadu Kusi no, sei na ɔkaeɛ? Mmara no ma no kwan ma no yɛ saa? Sɛ mmara no se aane a, na yɛagyaa no. Sɛ mmara no nso nse saa a, na yɛbisa sɛ, ɛnneɛ deɛn na ɛwɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ? Nti mesrɛ mo, saa na akoteɛ te monkɔ na monkɔ kenkan. Ɛbinom gu so ɛrebisa me sɛ deɛn koraa na ɛwɔ judgement no mu. Abusuafoɔ judgement no ɛyɛ very clear. There is no ambiguity. Ɛkwan biara ni hɔ a ɛda, ma, ɛda hɔ ma obi a obi bɛtumi afa nkyɛn abɛwura mo. It's very clear. Adɛn nti na meka sɛ ɛyɛ very clear? Ansa na judge no ɛbɛma ne judgement. The paramount stool of every traditional area is occupied by one person. Akonnwa biara Ghana mmara mu no, ɛyɛ nipa baako pɛ na ɛtena so at any given time. Ɛnti sampa akonnwa no a ɛwɔ hɔ no, nipa mmienu ntumi ntena so ma no nyɛ yie da. Enti ansa na judge no bɛma ne orders sɛ yɛmfa obi din nkɔ na yɛnkɔhwɛ sɛ nipa no na yɛmfa nipa no din nka ahemfo din ho no, nea edi kan a ɛsɛ ɔhwɛ ne sɛ nipa no ɔsɛ fata anaa wamiti nneɛma a ɛsɛ nipa miti ansa na yɛde ne din aka ahemfo din ho anaa. Sɛ nka na obi te akonnwa no so dada te sɛ Yɛmfa no sɛ President Mahama yɛ President yi, na me Abu Mahama masɔre akɔ court, Supreme Court sɛ, mo order sɛ yɛn swear me in as a President. Court no bɛbisa, saa President a wopɛ sɛ wokɔ tena so no, obi te so dada anaa? Na nea ɔte so dada no, ɔnam mmara kwan so na ɔkɔ tenaa so anaa? Sɛ ɛyɛ nɔkorɛ a, Yɛbɛbɔ asɛm no agu, woanhwɛ yɛ koraa na yɛsan kyima to mu. Enti ansa na gyɛɛgye no bɛhwɛ Nana Samba Jafla nkrataa na wahwɛ sɛ ɔbɛhyɛ sɛ momfa ne nkrataa nkɔ na yɛmfa ne din nka ahemfo din ho no, na ɛsɛ sɛ ɔhwɛ sɛ saa akonnwa no obiara nte so, anaa nipa no a ɔte so no Mmara kwan so na ɔfaa so tenaa so anaa? Anaa biribi tɔɔ kyima? Sɛ biribi tɔɔ kyima deɛ a, ɛnneɛ ɛsɛ sɛ mefa mmara kwan so na yɛasiesie no. Enti wohwɛ from page twenty six of the judgement, nea ɛdi kan a judgement no nyinaa no yɛ neɛ lawyers foɔ kekaeɛ, neɛ wɔn a wɔbaeɛ kekaeɛ, nsɛm a ano yie a wɔde baeɛ na judge no summarise yɛ. Ba baabi a ɔdetermine case no ankasa no hyɛ aseɛ firi page twenty six. Page twenty six, wokan first paragraph, I, Roman numbers I, mo a mo sending me questions a mobisa sɛ ambiguity bi wɔ mu na Eyi maame no abue, gyɛɛgye no abue kwan ama nkurofo foforo bi, wɔbetumi de krataa bi akɔ no, ɛna mepɛ sɛ meto me bo ase kakra. Ebia videos no a midii kan yɛe no moante nneɛma bi ase yie. Wokɔ page 26I no a, gyɛɛgye no se sɛn? Ɔsee Nana Samba Jafla de ne nkrataa ba sɛ menhyɛ na yɛmfa ne din nkɔ na yɛmfa nkɔka ahemfo din ho. Na mehwɛɛ nneɛma no nyinaa wieɛ no, ansa na Mɛma saa order no. Ɛsɛ sɛ mehwehwɛ sɛ, nea edi kan, ɔse whether the applicant has fulfilled the basic requirement for his name to be entered in the National Register of Chiefs. Wokan page twenty six no a, ɔse ansa na mɛka sɛ yɛmfa wo nkrataa no nkɔ no, na ɛsɛ sɛ mehwehwɛ mu na mehunu sɛ wo sɛ fata, anaa nneɛma a ɛsɛ sɛ nnipa fa mu ansa na yɛde ne din aka ahemfo din ho no, woafa ne nyinaa mu anaa. I hope you, are, you understand the logical reasoning of where the judge started from. You've come before me.

for your name to be entered into that register. Ɛna wɔhwehwɛɛ mu. Nti wɔhwehwɛɛ mu a wɔhunu sɛ deɛ na ɛdi kan a ɛsɛ wɔhwehwɛ mu. Sampa akonnwa no a ɛwɔ hɔ no, nsɛm bi wɔ ho anaa? Sɛ nsɛm bi wɔ ho a, saa nsɛm no akɔsi sɛn? Nti woba Page twenty nine, the second paragraph. Page twenty nine, second paragraph. Kɔ, mempɛ sɛ wobɛka sɛ, oh, na ɔbɔ ne ti mu na ɛka. Mepɛ sɛ judgment no wɔ hɔ a, kɔ hɔ na me ne wo yɛnkan. Page, page twenty nine, the second paragraph. Sampa nkonnwasɛm. Judge no ma yɛte aseɛ sɛ Sampa nkonnwasɛm yɛasɔlvo. Ɔkaa no wɔ ne judgement no mu. Ɛnti wahyɛ aseɛ sɛ ansa na mɛka sɛ yɛmfa wo din nkɔ no, ɛsɛ mehwɛ sɛ wa meet the basic requirement a ɛsɛ nipa ɛsɛ nipa yɛ ansa na yɛde ne din aka ahemfo din ho. Ɛna ɔbaeɛ. Nti ɔbaa page.

On the basis of the affidavit evidence before this court, ɔse sɛ wohwɛ nnoɔma a ɛwɔ m'anim yi, wɔn adansedie ne wɔn nkrataa a wɔde abɛtu m'anim as a judge a mete ha yi, ɔse so on the basis of the affidavit evidence before the court and the argument of the counsel, can it be said that As regard to the applicant herein, there has been a compliance with section fourteen two of Act seven five nine. Act seven five nine no, ɛno na ɛyɛ ahemfo a wɔwɔ Ghana mmerapɔn a aban no ahyehyɛ ato hɔ a ɛde wɔn so. Ɛna ɔse, sɛ yɛhwɛ nnoɔma a lawyers foɔ aka, ne nneɛma a wɔde ato nkrataa so a ɛwɔ me m'anim wɔ as a judge. Enti mɛtumi aka sɛ Nana Samuel Gyafla a wɔde asɛm aba m'anim yi, saa ahemfo mmara a ɛsɛ nnipa di so ansa na yɛde ne din aba ahemfo din mu no, wadi so anaa? Ɛna ɔbaeɛ. Ɛno na na ɔrebɛyi ano, ɛna ɔse, the same page twenty nine no second paragraph, ɔse, Events which have occurred before the Sampa Traditional Council And the action taken by the council speak to this. Ɔse nneɛma a ɛsisii wɔ Sampa Traditional Council ɛne anamotuo bi a Sampa Traditional Council foɔ takeeɛ no ɛdi adanseɛ ɛna ɛkasa kɛsi ɛma saa ade wei. Ɛna ɔse sɛn? Ɔse now.

Ɔsei, Nnoɔma a ɛwɔ me megyɛɛgye yi anim ha, adansedie nkrataa a ɛwɔ ha a ɛda m'anim, ɛmfa ho ne deɛ Bono Regional House of Chiefs wɔn lɔya reka ɛne deɛ Sam Bodua lɔya reka. Nnoɔma a ɛwɔ ha da adi pefee sɛ Sampa nkonnwasɛm Yɛde kɔɔ yɛ Wura Otumfoɔ Osei Tutu anim ma ne kaa asɛm no wieeɛ. Wowɔ judgement no, kɔm. Ɛna ɔse, after which the applicant candnature was approved by the first interested party. Ɔse saa asɛm no a yɛkaaeɛ a Cas through customary arbitration a yɛka wieeɛ, ɛno na ɛgyina so a Sampa Traditional Council no gyee Nana Sangba Jafla too mu ma no bɛdii adeɛ. So wahu? Ɛna wɔgyinaa so de baeɛ kɔɔeɛ a wɔkaeɛ. Enti wei, ɛno koraa no wɔankan ankɔ anim biom koraa mpo no a, any law abiding institution a nkrataa akɔpue wɔ hɔ biara no, Neɛ court no aka no yɛ judgement until sɛ another court will set it aside. Neɛ judge no aka wɔ ha no yɛ banning. Sɛneɛ meka kyerɛɛ wo sɛ wokɔfa judgement bi a ɛbaeɛ in nineteen seventy one a ɛyɛ ne The Ghana Republic versus Moffat ex parte Aloti, sɛdeɛ mekaeɛ sɛ wokɔ Ghana Law Report No. three nine one wobɛhunu sɛ na ɛwɔ mu. Supreme Court gye to mu sɛ, sɛ judgement bi aba ɛyɛ binding until sɛ higher court bɛ set no aside no, it is binding on all of us. Nti mɛsrɛ mo abusuafoɔ, judge no gye to mu sɛ ampa yɛaka asɛm no awie. Nti this is a pronouncement from the judge and it is binding. Enti, sɛ obi se yɛanka Sampa ahensɛm anwie, yɛaka awie, ɛno na Judge no aka no wɔ ha sɛ yɛaka awie. Enti sɛ nkrataa, yɛmfa no sɛ nkrataa hundred kɔpue wɔ National, judgement no na National ka ho, National House of Chiefs na wɔka saa court nsɛm yi ho. Enti, sɛ nkrataa hundred kɔpue National, yɛmfa no sɛ me mede krataa no bi akɔ Nnipa foforɔ de bi akɔ. Farouk de krataa no bi akɔ. Mamulenge de ne deɛ kɔ. Na Bunu Regional House of Chiefs foɔ se wɔn deɛ, deɛ ɔde ne deɛ bɛba biara wɔn de bɛkɔ na wɔn de kɔ na ɛkɔpue wɔ Nashina hɔ a, ɛn judgement no a aba no, na Nashina ka ho bi. Nashina yɛ party to it. Enti sɛ judge no se yɛka asampaasɛmsɛm wieeɛ a, deɛn na Nashina bɛbisa? Sɛn na ɛka ma no kɔsiiɛ? Hwan na yɛkaeɛ a ɔdii nkonim? Ɔkaa no wɔ ha. Ɔsee, ma menkan biom, the same page twenty nine no, mepɛ sɛ wote nneɛma bi ase. Mokɔ so ara na mo sɛnde questions, judgement no abi ayi no a, mepɛ sɛ wo ankasa no wofa. Wontumi nkan Borɔfo a, yɛmprente bi mma mo, na kɔpɛ obi a ɔyɛ neutral sɛ kan ha ma me na mentie. Ɛnna ɔsee, In respective of the counter deposition,

Ɔse adansedie ne nnoɔma a ɛwɔ mo anim yi ɛmfa ho ne neɛ Sammɔdua lawyers reka ne Bunu lawyers reka, adansedie a ɛwɔ ha no da adi pefee sɛ Sampa Ahensɛm Otumfoɔ ka ma no wieɛ. Ɛna ɔka ɔse sɛn? Ɔse ɛno, ɔse through customary arbitration, after which the applicant candidnature was approved by the first interested party. Ɔse yɛkaa asɛm no wieɛ nso, ɛno na ɛgyinaa so a the Bono reg eh, the Sampa Traditional Council gyii Nana Sam Agyafla too mu a ɔbɛsuae kyerɛɛ wɔn a wɔn nso suae kyerɛɛ no. Enti sɛ hundred krataa kɔpue no ahyena a, wei ɛrekyerɛ sɛ Hwan ka dede ne kya? Ɛna the traditional council approve yɛ based on the ruling of based on the arbitral award a Asanteman maayɛ. Nti krataa hundred na ɛbaeɛ na wɔn afa one one na wɔn ahwɛ Mamulenge ɔluusu yɛ nti ne nkrataa no ɛnyɛ traditional council na ɛsanhye nɛ na wɔn de ato nkyɛn. Farouk Ahmed a yɛfrɛ no Saamodua ne nkrataa Ne maame kɔɔ ɛyi tra ɛ ɔkɔɔ arbitration ɔlosuu yɛ na yɛato atwene ne yɛ ba Nana Sangba Jafla yes ɔkɔɔ arbitration ɔmo wiinii yɛ ne ne ɛno na ɛgyina so a traditional council no aprovuu yɛ saa na kɔɔto no kaa yɛ na yɛde ato hɔ very simple nti mɛsrɛ mo it is very simple and very ɛyi until a higher court set aside

Yɛde ba, ɛma yɛsan ne no. Yɛde nkrataa no ba, ɛma yɛsan ne no. Nnipa a wɔdi mu sɛ wɔsan ne no, saa nnipa no na ɛyɛ dɛn? Na ɛsan ne yɛ. Nnipa a wɔdi mu sɛ wɔbɛsan ne no, saa nnipa no na ɛyɛ dɛn? Na ɛsan ne yɛ. A ɛyɛ Nana Kwadwo Masa a ɔyɛ the acting president. Deɛ na judge, kɔɔto no ka faa The Acting President ho. Obi bɛka sɛ, Oh, sɛ Ammɔdua nkrataa no, Gyasi Hin na ɛsaeneeɛ, Gyasi Hin yɛ mema of the Traditional Council, nti Gyasi Hin na ɛyɛ the authority a ɔbɛsaene. Wokɔ ɛyi judgement no mu a, ɛyi judge no kaa biribi. Gyasi Hin twerɛɛ lɛtɛ de brɛɛ Nana Kwadwo Masa as the acting president. Judge no, ɔse, Mede saa lɛtɛ wei reba judgement no mu sɛdeɛ ɛteɛ. Wansesa word biara, grammatical nneɛma a ɔuseeɛ, the same thing na ɔuseeɛ na ɔde baeɛ. Saa lɛtɛ no mu no, woba a,

Ɛnyɛ me na metwerɛeɛ o, Gyasehene na ɛtwerɛeɛ kaa sɛ, yɛn nyinaa yɛde asɛm no baa Asanteman Council, adɛn ntia? Because Sampa Traditional Council, Sampa yɛ hyɛ Asanteman Council ase. Na ɛnnɛ wobɛnya obi a ɔbɛka sɛ ɛyɛ Nana Sangba Gyafla na ɔde Sampa reba Asanteman. Ɛna Sam bɔ dua se, Farouk wo ka sɛ, Deebi, yɛyɛ bonofoɔ, nti me mma mo nfa nkɔ. Na na obi frɛ me, saa na ɔka. Ɔse, Bra, aden nti na Nana Samba Jafla wia taa so sɛ ɔde yɛ kɔ Asante. But small boy no deɛ ɔno se ɔn ɔnte aseɛ na ɔde ɛbɛ bɔ bono, ɛno nti na yɛ bonofoɔ no yɛ support no. Ɛna me se, Madamfo, ɛnyɛ nɔkorɛ. Sampa akonnwa no, yɛn nananom. Sɛdeɛ last me de video bɛ bɛtu hɔ no, s Maame Lɛnyɛ ankasa kaa yɛ. Ɔse time a na ɛko ɛmene yɛ no, yɛ nananom dwane baa Asanteman, ɛnyɛ ɛnɛ. Ɛnti titititititititi ɛna Sampa akonnwa ɛbɛhyɛɛ Asanteman ase. Yɛ nana Kofi Sono a ɔfirii mu yi, a Nana Sam Agyafla bɛdi n'adeɛ yi, ɔbɛsuaeɛ wɔ Asanteman, ɛbɛ ɛ livuu the tenants of the Asanteman council kɔpem sɛ Nyankopɔn too ne nsa frɛɛ no. Nti sɛ obi ka sɛ ɛyɛ Nana Sam Agyafla ɛde yɛ ɛba Asanteman ɛno nti na Bonofoɔ mo taa yɛ mo nni yɛ akyi a na ɛnyɛ nɔkorɛ. Mɛsrɛ mo, momma yɛnto yɛbo ase na yɛnhwehwɛ abakɔsɛm mu na yɛnhunu no yie. Enti wohwɛ judgement no a, kan judgement no, saa letter no a ɛwɔ mu no yɛ Gyasehene na ɛtwerɛeɛ, judge no captured biribiara de too mu. So woahu? Enti woba page 32, page 32 no, wokɔ. The opening a ɛna judge no kaa sɛ, Bono Regional House of Chiefs, mo twerɛ nkrataa de ba Sampa Traditional Council ɛberɛ a Nana Kofi Sono firii mu no a, mo de brɛ Nana Kwadwo Masa. Nana Kwadwo Masa ba meeting wɔ the Bono Regional House of Chiefs a, mo twerɛ ne din a mo twerɛ wɔ Acting President. Meeting a waba nyinaa mo meeting minutes nyinaa no ne din wɔ mu sɛ the acting president. Samodua, wo nso mo twerɛ mo letter ɛde kɔma no mo addressee no sɛ the acting president. A ɔno na wahwɛ nana eh, kofi sono firi mu ɔno na wahwɛ akyire ɛbɛduru saa mmerɛ yi. Wohwɛ sampa plot a yɛtɔn nyinaa no Ɛyɛ Nana Kwadwo Masa ne signature na ɛwɔ so. Nti wohwɛ saa nnoɔma yi nyinaa a, ɛna ɔkaa sɛ, The respondents opening of the opening of page thirty two no, tie. Ɔse the respondent has by it own action given recognition to Nana Kwadwo Masa as the acting president of the Sampa Traditional Council. Furthermore, The second respondent also give due recognition to an acting president. Second respondent no ɔno ne hwan? Ɛna ɛyɛ the National House of Chiefs. National House of Chiefs agye to mu sɛ sɛ president no firi mu a yɛyi ahemfo no a wɔwɔ traditional council no mu baako ma no bɛdi wɔn so acti kɔpem sɛ a substantive paramount chief will be installed to take over. Nti Nana Kwadwo Masa na ɛyɛ the acting president of the Sampa Traditional Council. Ɛnti wo kenkan ne nyinaa ɛkɔsi a, na wokɔ a, wokɔ page 34, page 34 no a, ɔse sɛn, mepɛ sɛ wohunu CD forms no, ɛna meka sɛ ɛbɛyɛ 100 bɛtumi akɔpie national, national fa adeɛ na ɔmbɛhwɛ. Wokan paragraph three of page thirty four no, ɔbɛka akyerɛ wo sɛ, tie, ma menkan na ehunu ne yie. Ɔsei, tie ne yie o. Ɔsei, the first respondent

Na Bono Regional House of Chiefs dwumadie a wɔdi nyinaa ne sɛ yɛde biribi brɛ wɔn a wɔde kɔ. Mɛsrɛ mo, ɛyɛ page thirty four, monkan. Ɛna ɔsan kɔɔ so kaa biribi sɛ Bono Regional House of Chiefs foɔ no kaa sɛ biribi preventi wɔn. Ɛno nti na. Wɔantumi amfa Nana forms no ankɔ. Wɔn so oh, there was a legal issue, there was a problem. Nti no, ɛyi biribi asi wɔn kwan, ɛno nti na wɔamfa nkrataa no ankɔ. Nneɛma bebree. Ɛna register no bisaa mo sɛ, ah, ɛna judge no bisaa wɔn sɛ, deɛ bɛn nneɛma paa ɛna mo si asi mo kwan a ɛno nti no moamfa nkrataa no nkɔ. Ɛɛ, deɛ bɛn nneɛma na ɛsii mo kwan? Deɛn paa? Ɔse, Biribiara nni hɔ a ɛsii mo kwan a ansɛ sɛ mobɛtumi aka sɛ because of wei nti no yɛmfa nkrataa no nkɔ. Na mo ankasa koraa mpo no, mokaa sɛ, sɛ mo lɔya no argue no, mokaa sɛ adeɛ a ɛtumi si kwan yɛ owuo. Ana obi agyae akonnwa no die anaa yɛatu no afiri so? Na Nana Sam Agyafa ɔgyae akonnwa no die. Nti there wasn't anything a ɛsi mo kwan. Tie, ma menkan ha na montie. Ɔse, that is page 34. Ɔse, at this point, the first, ɔse, I find myself Ɔse at this point the law enjoy the first respondent, the Bono Regional House of Chiefs, in terms of section fourteen two of Act seven five nine to also notify the second respondent. Ɔse time a Nana Kwadwo Masa a ɔyɛ acting president de Nana Sam Agyafla nkrataa no baeɛ no, na neɛ ɛsɛ fata sɛ Bono Regional House of Chiefs yɛ ne sɛ wɔde saa nkrataa no kɔ ma National. Ɔse no description arising, wontumi ntra ase nka sɛ mepɛ. anaa wei ɛnsɛ mfata anaa wei yɛ sei anaa ɔde baa anwummerɛ nti mengyi there is no discretion ɔde baa yɛ ara pɛ you have to send it ɛna ɔse except where there are demonstrable legal impediment ɔse gye sɛ mmara akwansideɛ bi ɛwɔ hɔ ɔse I find myself unable to agree with the council for the first respondent that There has been a demonstrable legal impediment. Ɔse, ayɛ den ama me sɛ mɛtumi agye ato mu sɛ neɛ na Bono Regional House of Chiefs lɔya ne Sam Wadua lɔya reka sɛ na mmara akwansideɛ bi wɔ hɔ nti na ɔmamfa Nana nkrataa no ankɔ. Ɔno se, as rightly argued by the counsel for the first respondent,

wokaeɛ no, nneɛma a ɛsɛ ɛsi obi kwan sɛ yɛmfa nkrataa no nkɔ no a wokekaeɛ no, nneɛma a wokaeɛ nyinaa yɛ owuo, habitation ne deposition, ɛyi to wo afiri akonnwa so. Ɛna ɔse, therefore, the, the deposition and argument that the first respondent has forwarded CD forms of another person, which obviously was not signed by the recognized acting president of the Tampa Traditional Council, ɔse Bono foɔ, Bono Regional House of Chiefs, ɛse wɔn de abranteɛ bi nkrataa akɔ National, ne saa nti no yɛntumi nfa Nana nkrataa nkɔ, ɛna judge no kaa sɛ, ɛno no ɛnyɛ mmara akwansidie, na anyɛ biara nko no, ɔno ne nkrataa no, nipa a ɔsɛ fata sɛ ɔsan ne no, ɛnyɛ ɔno na ɛsan ne yɛ. Meme wɔ ha yi. na yɛmfa no sɛ meyɛ adwuma wɔ VRA na yɛwɔ CEO wɔ hɔ a ɛsɛ wɔma appointment letter excuse me na me abu meyɛ worker wɔ hɔ na mede appointment letter ɛma wo na me me sign appointment letter no de ma wo a is it valid it's not valid Enti judge no ɛka, ɛnyɛ me na meka o, page thirty four, ɔse, which obviously was not signed by the recognised acting president of the Sampa Traditional Council. Enti sɛ nkrataa three hundred anaa forty thousand ɛkɔpue, CD form forty thousand ɛkɔpue ɛwɔ National

ne saa nti no, nipa foforɔ bɛtumi de nkrataa bi akɔ, nipa foforɔ bɛtumi ayɛ wei no, it is neither here nor there. Mɛsrɛ mo. Nti saa srammɔdua nkrataa no ɛwɔ hɔ no, wɔn pɛ koraa mpo a wɔn bɛtumi akɔbɔ glass de ahyɛ mu. Wɔn pɛ koraa mpo wɔn bɛtumi de sika kɔkɔɔ afa ho nyinaa de akɔ. Nea gyɛɛgye ne ɛkaa no wɔ gyɛɛgyeman no sɛ, Nipa a ɔsɛ fata sɛ wɔbɛsan no no, ɛnyɛ ɔno na ɛsan no yɛ. Gyɛɛgye no nso san kaa bio sɛ, Sampa nkonnwasɛm, yɛkɔkaa no wɔ mmanhyia. Yɛdii nkonim wieeɛ no, ɛnna ɛgyinaa so a Sampa Traditional Council gyee Nana Sambaitafla nkrataa no too mu. Nti sɛ saa nsɛm wei a ɛyɛ judgement a judge no maayɛ na National House of Chiefs yɛ party to this judgement na sɛ krataa thousand kɔ pue national why should people still be thinking that yɛde obi din ɛbɛkɔ akɔhyɛ the national register mo a ɛnyɛ Nana Samuel Gyafla din nti mɛsrɛ mo mɛsrɛ mo ɔse can you come to mmeranteɛ hene to

Deɛ meka nyinaa no, aborɔfo bebrebe a maka nyinaa ne sɛ, sɛ court ka asɛm a, na ɔde judgement ba, na me Abu mesɔre kɔ court kɔ file biribi a, the fact sɛ saa ade no wɔ hɔ no ntumi ndi judgement no a aba no so. Kɔpem sɛ ebi a higher court bi bɛ set saa judgement no aside no, it is valid and that is it. Nti abusuafoɔ, yɛbɛsrɛ, sɛdeɛ mekaeɛ no, ama Konadu. Deɛ ɔreyɛ biara no, ebia ɔna anim deɛ mmara no seɛ, ɛno nti na ɔreyɛ saa. Yɛyɛ mfa ntɔkwa. Ɛnora, ɛnɛ me ho ɛyi one of the guys a ɛsan mɔdua nkurɔfoɔ no bi, bɔ ebi a meka kyerɛ mo sɛ ɔyɛ korɔmfoɔ no, Bedu, Bedu TV. Ɔn sɛ me, wobɛtumi, wobɛtumi ahwehwɛ me sɛ, ɔfii sɛ mebɔ a, ɔbɛtumi adi makɔ court. Beidou TV o saa boy no a ɔyɛ saa de no ɔyɛ korɔnfoɔ me me sika wɔ ne hɔ that time na ɛyɛ that was around two thousand and uh, two thousand and eight nine no mu anaa six no mu na metua maa no almost ɛyi eh, saa time no ɛyi eh, uh, ah, ten thousand nti sese wodi ba you can see that ɛyi eh, no that ɛkyire no me me de kyɛn no meyɛ kristoni ɛnyɛ sɛ mebie ma no ka kyerɛ no sɛ mede akyɛ no Ɛna I am I I am a man of my words. Ɛnyɛ sɛ me bue m'ano kaa sɛ mede akyɛ no anka mɛma ɔmo akyi no but mede akyɛ no maka akyerɛ no sɛ mede akyɛ no dadaada. Na ne ho yɛ me mmɔbɔ. Na ɔyɛ informant ma akorɔmfoɔ a na ɔmo bɛwia sampa. Nti ɔkɔhyɛɛ yɛ yɛn kuro no baako ɛyɛ koko a. Nti time a na market foɔ no pɔɔeɛ no ɔfrɛɛyɛ ɛna ɔmo kyee no. Nti ɔmo kyee no buu no ara ma no kɔdaa ɛkɔdaa hospital. Wei ɛnyɛ bɔsrɛmu ka. Everybody wobɛtumi akɔ bisa. Me da biara me meka sɛ I have Nyame ɛmaa me me ne me mma na ɛte nti I always make sure sɛ what is right is what I say because what I'm saying today is online ɛna me delete nso nti I won't say anything that is a lie for my children to come one day and tell me daddy why did you lie no I won't do that ɛnti bedu Bedu TV guy no ɔyɛ krɔnfoɔ. Me hu sɛ ɔbɛtwerɛɛ nnoɔma bi wɔ hɔ sɛ ɛyi what they will do to prevent our phones being receive by the Bono regional house of chiefs na wɔn nfa nkɔ ahaa that was two o seven ɛna sika no mede ma mede maa no but adeɛ a me kaa sɛ wɔnyɛ no wanyɛ but At a point in time a wɔkyii no boo no a wɔprapraeɛ no, mekɔɔ me kurom ma wɔfrɛɛ me. Saa time no na ɛm sɛ na ɔyɛ bar bi wɔ yɛ market no nkyɛn na wɔfrɛɛ me ma yɛkɔɔ hɔ ma no srɛɛ me na mefiri m'akoma mu de kyɛɛ no. Ɛnti ɛnyɛ sɛ mefiri m'akoma mu kyɛɛ mu no a nka mɛkyi no but meyɛ Kristoni nti menka sɛ medeɛ biribi akyɛw na akyire masan aba sɛ sei. Nti abusuafoɔ saa na ɛteɛ. Ɛnti sɛ ɔtwerɛ no wɔ baabi sɛ What they will do for our forms not be collected we don't have any problem we we are not hooligans and we wouldn't engage in hooliganism we will use the legal means available to us to address anything that we have nti ama konadu me ɛnyɛ me ho o I'm not surprised about neɛ ama konadu ɛyɛ sɛ wokɔhwɛ affidavit no a wɔde baa Court no a, na ahwɛ nnoɔma a wɔtwerɛeɛ a amma Konadu saeɛ no a, deɛ ɔreyɛ yi deɛ, me ɛnyɛ me ho. A registrar, a qualified registrar, na abɛtena hɔ na nwonomahini, wɔretɔɔso tɔɔso wo. Na regional minister no a wɔfrɛ wo a wɔyɛ, ɔno no ɛyɛ appointment o. Maximum a wobɛtumi akɔ yɛ four years. Enti don't sacrifice w'adwuma mma wɔ no. Enti mɛda mo ase. Nyame nka mo ho na ɔmmɔ mo ho ban. Enti yɛda mo nyinaa ase na Nyame mmɔ mo ho ban. Na biribiara yɛ yi. Na yɛnkɔ so ara na yɛnhwɛ. There are some animals among us, but sometimes we need to tolerate them. Maybe through yɛ area mo sei no, wɔn bɛtumi adwene kakra ayi so wɔn adwene no. Wɔho nkwasi asɛm a obi bɛtwerɛ hɔ. Ɔsɛ, what about your rape case? Mo nkoa no bi na mekɔ rape na anaa hwan? Me meyɛ known person ama all around. Nti deɛn? Enti you cannot tarnish my image, you cannot do anything to put me off, nothing, no what, nothing. Na ano bi baako bi bɛtwerɛ sɛ yɛkyiri me to prison. Ɔsɛ yɛkyiri me to prison for four months. Ɛnam si ee mo nso deɛ. Nti mo adwene no a yɛde maa mo no mo nyo so ɛmfa nthinki good things. Na ntorɔ saa hwɛ na ano a Da no a yɛbɛyɛ ɛyi judgement ne baeɛ no, kɔhwɛ video bi a ɔmo yɛeɛ. Me hu papa baako bi na ɔɔkasa. Ɔkyena me de picture no bɛto hɔ but wo hu man baako bi a na ɔte akonnwa no mu, the way a na ɔɔhwɛ akwadaa no, wo se ei! Akoa yi wootwa ntorɔ. But na ɔntumi nka nkyerɛ no. Ɛnti respect your audience. Fa nidie ɛne ɔbuo ɛma ɔmo a ɔmo di mo akyi no na mo nka nokorɛ ɛnkyerɛ mo. Yɛda mo ase. Yɛda mo ase. Ɛnti yɛbɛda mo ase. Ɔse can you invite Nana Kwadwo to give us historical information about what he knows about this issue. For now we we ɛyi we don't have we are not litigating we are not litigating about anything now yɛwie biribiara. Ɛno nti na court no kaa sɛ ɛnyɛ ahensɛm na wɔba abɛka. Ahensɛm no yɛkɔkaa no wɔ manhyia nti yɛaka awie. Nti yɛda mo ase. Yɛka yɛka awie, yɛka no wɔ manhyia no tena judge ne kaa sɛ ɛn ɔni hɔ, wamma hɔ sɛ ɔreba abɛka ahensɛm. Neɛ ɔyɛɛ ne sɛ ɔkɔhwɛɛ adanse a ɛwɔ hɔ na ɔgyina so maa ne order. Adanse a na ɛwɔ n'anim a yɛaka asɛm no awie, Based on the letters a Gyasehene twerɛeɛ ne videos a ɛwɔ n'anim na wɔgyina so yi adanseɛ na wɔkaa sɛ ampa Sampa Nkonwasɛm yɛka awie na ɛbaa judgement ho nti it is a judgement now and it is binding until obi bɛkɔ court akɔ akɔ putu ne side. Yɛda Nyame ase.

Anaa these are the street children a ɛsɛ yɛtumi boa na yɛyi wɔn. Nana Sam Agyafla ne Natra Nkonwa ba wie a, yɛbɛ create avenue to get peoples like this and help them so that because they are part of our society and we can't neglect them, we need to help them to integrate them into the society to make the society a holy one. Yɛda mo ase. Nyame nka mo ho. Mmabunu a mowɔ Sampa, monkɔ so ara na mommɔ Sampa asomdwoe ho ban. Momma yɛntra ase na ade biara a yɛnni biara no, wɔahu sɛ yɛkɔɔ Sunyani a wɔkaa sɛ wɔnngye yɛn nkrataa no, yɛannkɔyɛ basabasa. Nea ɛsɛ yɛyɛ no, yɛsɛ yɛfa mmara kwan so na yɛyɛ. Ɛnti biribi ha w'adwene a, ɛmfa sekan, ɛmfa tuo, ɛmfa biribiara, momma yɛmfa mmara a ɛda hɔ na yɛmfa nyɛ. Nyame nka mo ho na ɔmmɔ mo nyinaa mo ho ban na mmere pa mo no, yɛn nyinaa yɛbɛhyia a, Nneɛma yi bi na yɛbɛka na yɛde akyerɛ yɛn yɛn akyiri mma na wɔahunu. Wowɔ biribi na wopɛ sɛ wo invest wɔ sampa bra. The cashew industry is vibrant. Yɛn mma no, yɛn ɔfase nom, yɛn nuanom, wɔn yɛ very honest people. Quantity bi a wopɛ biara wode sika ma wɔn a, wɔbɛba na wɔaba abɛyɛ ade ama wo. Nyame nka mo ho na ɔmmɔ mo ho ban.